Issa bdejna niċċelebraw iż-żmien tal-Milied. Bħalissa kulħadd qiegħed jawgura l-Milied it-tajjeb lil xulxin. U b'Milied tajjeb aħna nifhmu Milied mingħajr inċidenti, Milied mingħajr inkwiet, Milied mingħajr ġlied, Milied li ngħadduh fil-paċi, fuq kollox fil-ferħ bejnietna magħqudin bħala familja waħda. Fil-Milied, u f'dan iż-żmien tal-Milied nistgħu ngħidu li aħna l-bnedmin noħorġu dak li huwa l-isbaħ u l-aħjar biex ngħidu hekk minn ġo fina, l-isbaħ sentimenti, speċjalment sentimenti ta' ġenerożità u sentimenti ta' solidarjetà ma' xulxin. Biżejjed naħsbu pereżempju f'tant kampanji ta' karità illi jiġu organizzati matul dan iż-żmien u li lkoll kemm aħna tant nagħtu b'ġenerożità u niftaħru li aħna tant ġenerużi biex ngħinu il min forsi huwa f'sitwazzjonijiet ftit tajbin fostna. Dan kollu huwa tant f'postu f'dan iż-żmien tal-milied Għaliex anki meta aħna mmorru għal dak li huwa s-sens nisrani tal-Milied u s-sens reliġjuż tiegħu, tant hemm fih dan l-element ta' ġenerożità u ta' solidarjetà. Fih aħna proprju nfakkru l-ikbar ġest ta' ġenerożità li sar magħna l-bnedmin, minn Alla nnifsu. Alla, illi bagħtilna, tana, l-isbaħ u l-aqwa li seta' jagħtina, lil Ibnu stess. It-tarbija Ġesù din li hi, huwa l-Iben t'Alla li sar bniedem, biex ikun is-Salvatur tagħna. Matul dan il-lejl tal-Milied, il-Knisja taqralna għal darb'oħra dak ir-rakkont ħelu li nsibu fil-Vanġelu tat-twelid ta' Ġesù. Ġesù illi twieled fil-faqar, xi mkien fil-moħbi, 'il barra mill-belt ta' Betlem. Rakkont li fih ħafna dettalji li qegħdin hemmhekk b'tifsira speċjali. Hawnhekk nixtieq nagħmel żewġ jew aħjar riferenza għal żewġ elementi partikolari illi bihom l-Evanġelisti rridu jgħidulna min hu dan Ġesù, x'inhi din it-tarbija li twieldet. Għandna l-anġli fuq naħa illi jagħtu l-aħbar u n-naħa l-oħra r-rgħajja li jilqgħu l-aħbar. Il-preżenza tal-anġli qiegħda hemmhekk biex tfisser l-ispeċjalità ta' din it-tarbija Proprju aħna nemmnu, kif għadt, li dan huwa l-Iben t'Alla li sar bniedem. U l-anġli qed jagħtu din l-aħbar, din l-idea ta' divinità li takkumpanja t-twelid ta' din it-tarbija. Ġesù imħabbar bħala s-Salvatur tal-bnedmin. Però min-naħa l-oħra għandna r-rgħajja, illi huma l-ewwel li jilqgħu l-aħbar. Ir-rgħajja li hekk ħafna drabi aħna nħarsu lejhom b'ċertu sentiment partikolari bħala dawk in-nies li qishom l-anġli qajmuhom mal-lejl kienu riqdin u dawn telqu mill-ewwel biex jaraw il din it-tarbija li twieldet, dan huwa l-mod kif aħna nħarsu lejn dawn l-anġli, dawn r-rgħajja. U allura lina r-rgħajja kemm kienu nies twajba u nies sempliċi. Fil-verità, fost il-dlut, ir-rgħajja Pjuttost kienu identifikati ma' dik il-kategorija ta' nies bħalma kienu pereżempju l-pubblikani li jissemmew fil-Vanġelu, bħalma huma n-nisa tat-triq, il-prostituti. Ir-rgħajja ma tantx kellhom fama tajba fost in-nies ta' żmienhom. Allura meta qed ikunu huma li lilhom qed tixxandrilhom l-aħbar Meta qed ikunu huma li jmorru, l-ewwel nies biex jaraw lil din it-tarbija Ġesù, lil dan is-Salvatur li twieled, il-messaġġ x'inhu? Li Ġesù ġie proprju għal darb'oħra li ġie għall-midinbin. Ġesù li ġie għal kulħadd. Tant hu hekk li l-ewwel fost dawk li qed imorru biex jiltaqgħu miegħu qed ikunu proprju dawn ir-rgħajja li kif qed ngħidu fil-ġudizzju tan-nies kienu nies ħżiena. Ħsieb forsi tal-aħħar, Ġesù li jgħidilna l-Evanġelista meta twieled il-Madonna f'isqietu u qegħditu f'maxtura. Dan id-dettall mhux qiegħed hemm għalxejn. Il-maxtura nistħajjel ħafna minnkom tafu għal post fejn minn fejn kienu jiklu l-annimali. Mela Ġesù li qiegħed jitqiegħed f'maxtura qiegħed hemm biex jgħidilna li hu qiegħed hemmhekk biex aħna nistgħu nieklu minnu, biex aħna nagħmluh l-ikel tagħna. Ġie hemmhekk biex verament jingħata kollu kemm hu lilna bħala ikel. Nafu fil-fatt Ġesù kif ħalla lilu nnifsu bħala ikel għalina fl-Ewkaristija Mqaddsa. Imma mhux biss, Ġesù huwa l-ikel tagħna wkoll fil-kelma li hu ħallilna. Il-Kelma tiegħu hija wkoll l-ikel għal ħajjitna. L-istess eżempji ta' ħajtu, dak kollu li għamel f'ħajtu, huwa l-ikel għalina biex aħna nistgħu ngħixu bih, biex aħna nistgħu nissaħħu bih. Il-messaġġ tal-Milied jibqa' wieħed, kemm aħna lesti nilqgħu lil Ġesù f'ħajjitna jew le. Kemm aħna kapaċi naraw f'Ġesù dak li hija verament dak li għandna bżonn fil-ħajja tagħna biex ikollna l-ferħ, biex ikollna l-paċi tassew, dik il-paċi li tant insemmuha f'dan iż-żmien tal-Milied, il-Milied it-Tajjeb.